Elliw Iwan yn crynhoi newyddion o Ffrainc ar yr ail ar bymthegfed o Ionawr. Yn dilyn problemau dirfawr yng ngharchardai Ffrainc dros y wythnosau diwetha', mae dwy garfa wahanol yn y byd hwnnw mewn dadl. Un ochr yn ffafrio diogelwch llym a'r ochr arall yn dadlau fod dull mwy cynhwysol yn fwy effeithiol. Mewn amryw o'r carchardai yn Ffrainc, ers cyn y Nadolig, gwelwyd carcharorion yn ymosod ar y gofalwyr a rha- a dal rhai yn wistlon. Mae'n debyg fod cyflwr y rhan fwyaf o garchardai Ffrainc yn ofnadwy, yn cynamal iawn gyda thri mewn cell sydd ar gyfer dau berson, a hefyd, rhai'n gorfod cysgu ar fatras ar y llawr. Mae 'na lunia o'r carchar gwaethaf, y Baumettes yn Marseille, ar wefan y papur La Libération. Ac uh, fe welwch garcharorion mewn celloedd gyda llygod mawr wedi marw, toiledau wedi torri, llifogydd a chyflwr cyffredinol gwael iawn. Agorwyd Alençon Condé-sur-Sarthe lai na wyth mis yn ôl, a mae'r carchar mwyaf diogel hwn yng ngogledd orllewin Ffrainc yn cynnwys troseddwyr gwaethaf Ffrainc. Maent yn aml iawn ymhell o'u teuluoedd, a'n cael chydig iawn o gyswllt personol gyda'u teuluoedd, a chyda unrhyw berson arall, a deud y gwir. Cred rhai mai dyma un o'r rhesymau dros y trafferthion diweddar. Disgrifiodd un newyddiadurwr y cyrchar newydd hwn fel lle i bydru ynddo. Mae rhai pobl yn dadla'r y naill llaw fod enghreifftiau o garcharorion yn gwella ei ffyrdd mewn carchardai sydd mewn cyflwr da, a rhai eraill yn gweithygu mewn carchardai gwael. Er bod y carchar Condé-sur-Sarthe yn newydd, mae'n amlwg nad yw'r system yn gweithio yno. Efallai dylem yma yng Nghymru edrych ar hyn wrth i ni sôn am y siwpr carchar yma sydd i fod i ddod i Wrecsam. Efallai nad yw cyflwr y celloedd yn ofnadwy yno, fel yn llawer o garchardai Ffrainc, Does dim gor-dyndyru. Ond does dim llawer o gyfiawnder adferol yn digwydd chwaith, gyda pharch at carcharor, rhaglenni ar gyfer datblygiad personol, gwersi ar sut i ymateb i sefyllfaoedd gwahanol heb orfod troi at drais. Dadl rhai yn Ffrainc sydd yn erbyn y math yma o garchar, y carchardai high security, yw fod angen paratoi'r carcharor at fyw bywyd ar y tu allan, fwy na sy'n digwydd. I'r rhai hynny sydd yn wynebu amser hir iawn dan glo, falle i bywyd dan glo, mae angen edrych ar safonau bywydau'r carcharorion tra yn y carchar. Mae'n amlwg fod rhywbeth o'i le o edrych ar yr anniddigrwydd eithafol ar draws y carchardai yn Ffrainc. Mae'r wasg Ffrenig yn enwog am barchu bywydau preifat ei henwogion, boed rheini'n sêr sinema neu'n wleidyddion. Yr wythnos hon, yn sgîl y stori fod gan Llywydd Ffrainc, François Hollande, feistress. Roedd y wasg Frenig yn pwysleisio mai'r wasg Anglo-Sacson oedd â diddordeb yn ei fywyd preifat, ac mai ni wleidyddiaeth yn unig oedd diddordeb y wasg Frenig. Mae'n wir fod llawer mwy o barch at fywydau preifat gwleidyddion yn y wasg yn Ffrainc, ond y tro hwn, dwi'n siŵr na fydd Hollande yn cael anghofio am ei liaison dangereux yn hawdd iawn. Yn dilyn torri'r newyddion yma mewn cylchgrawn Ffrangeg, Closer, cawsom glywed fod partner Hollande, Valérie Treuelier, wedi cael ei hanfon i'r ysbyty am lyncu un bilsen yn ormod, a hynny yn ôl ffrind iddi a chafodd ei dyfynnu yn y cylchgrawn Le Point. Dieudonné. Ddechrau'r flwyddyn 2014, cafodd Sioe Dieudonné, y digrifwr sy'n hoff o dynnu blew ar drwynau pawb, ei chanslo. Ond rai ddyddiau niweddarach, roedd o'n ôl ar y llwyfan gyda sioe newydd. Aeth newyddiadurwyr o'r papur adain chwith La Libération i'r sioe i weld os oedd y digrifwr dadleuol wedi newid ei gân, gwella ei ffyrdd. Rheswm am y problemau a gafodd gyda'r sioe flaenorol oedd fod pobl yn ei gyhuddo fod yn wrth-Semitig ar ei weithaf ac wrth-sefydliadol ar ei orau. Adroddodd y Libération nad oedd sôn am Iddewon yn y sioe newydd, na dim sôn am y rhan fwyaf o'r unigolion oedd dan y lach ganddo gynt. Ond ei fod yn dweud pethau mawr wrth ddweud dim byd, a bod ei ddeunydd y tro hwn yn llawn o awgrymiadau cuddiedig. Roedd y gynulleidfa yn amlwg yn mwynhau, ac wrth gwrs, fe'i welwyd fwy nag unwaith yn gwneud y cynnel, sef y saliwt ma, mae o wedi wneud yn enwog, a sydd yn ôl rhai yn fersiwn wyneb i weired o'r saliwt Nazi. A mae'n ymddangos felly nad ydy'n poeni dim am yr honiadau difrifol ma ni erbyn, sef fod ei sioeau yn gyfarfodydd ble mae'n annog agweddau gwrth-Semitig. Ac i orffen, darn am Daft Punk. Mae trefnwyr gwobrau Victoire de la Musique, sef Gwobrau'r Byd Cerddorol yn Ffrainc, yn methu glir a deall pam nad yw Sony, sef cwmni neu label recordiau Daft Punk, um, pam nad ydyn nhw wedi gyrru uh, enw Daft Punk i gael ei henwebu am wobr Victoire de la Musique eleni. Ac er i'r trefnwyr roi enw'r ddeuawd um, electronig hynod boblogaidd ymlaen am wobr, dywedwyd yn blwmp ac yn blaen wrthynt na fyddai Daft Punk yn gwerthfawrogi hynny. Bydd eu habsenoldeb yn y categori Musique Electronique yn amlwg iawn, gan i'w pedwaredd albwm nhw, Random Access Memories, a ddaeth allan fis Mai 2013, werthu mwy na 500,000 yn Ffrainc a dominyddu'r byd cerddorol ar draws y byd. Cafwyd eglurhad nad oedd Daft Punk yn hoff o ddigwyddiadau felly wir, Er hynny, maent wedi cadarnhau yn ddiweddar y byddant yn cymryd rhan fawr yn seremoni agoriadol y Grammys eleni ar Ionawr 60 ar ugian yn yn America, ochr yn ochr ag enwau mawr fel Stevie Wonder, Pharrell Williams a Nile Rodgers, ac wedi derbyn enwebiad mewn pump categori, gan gynnwys Albwm y Flwyddyn. Maen nhw hefyd wedi derbyn enwebiad am Grŵp Rhyngwladol Gorau yn y Brits. Gellir dyfalu felly mai'r gwir reswm am y snub yma yw na chafodd Daft Punk erioed sylw nac enwebiad gan y Victoire ers eu halbwm cyntaf yn 1997, Homework. A phan gafon nhw enwebiad yn 2007, 2008 yn y categori nawddoglyd sioe gerddorol orau, um, a fe gollon nhw i ddau artist y gellid ei disgrifio'n MOR, canol y ffordd.